Itwe horareeba otwakwakiira kandi nokimanya ngu tukagira.
Bantu ba Gamaliya mugumire. Mugumire bantu ba Ranga mwe. Amasiimwe munonga. Mbanze munsiimire abakazi abampeereza ekishangi ekindi kwo mbateerire omu ngaro. Nanye ndagumayo ngu nakishemererwa ahabw'amakuru g'eki. Banzweeke ekindi kishushani. Mbateerere omu ngaro z'amaani. Niinyenda kusiima Chairman wa Movement kandi Vice Chairperson. Niinyenda kusiima Meeya. Niinyenda kusiima abaatebeekanisa eki. Mbanteerere omu ngaro boona boona boona. Eky'okubanza timureka nkabanza nkabasiima ahabwa oburuuru bwanyu, ahabw'obuhagizi bwanyu, ahabw'okunshabira. ahabw'okumpumbiza ahabw'okwikiriza ngu mbajwekyere omu paramenti. Eki ndikwenda kutandikiraho kugamba n'okugira ngu nooruga Rwenshande oza Kamari oza Rushere, oruga Rushere oza Kamaria oza Kyakabunga, oruga Kyakabunga oza Kamaria ocwekanisa Nyabushozi enguuto zikozirwe Nteera erango omu ngaro, nteera enara emwe omu ngaro. Kakye akati akakozirwe omuri ako, nimbahamiza ngu tuza kuta maramu enguuto egyo erikuza Rushere neeba nungi munonga munonga. Niinyenda kubahamiza ngu omu kisanja kyangye kya kabiri, Emyaka etaano ei mwaza kunyongyera ahabw'amatsiko gu nyine, nkamarya neeza kutunga amaizi ga taapu. Nkamarya neeza kutunga amashanyarazi. Eishomero rya Kamarya niriza kukorwa. Beishi ahabw'enki nibikorwa? Ahabw'okuba ebyo bikorwa. Aberundaine, nk'ebyo bikorwa abarikubyetenga, nk'ebyo bikorwa abarikubyenda. Mumpurire, gavumenti teyombekyera bantu, apaana, abantu beyombekyera, reero gavumenti ebakwatiraho. Mbwenu enshobe ei turikukora n'okugira ngu gavumenti netwombekyera eishomero, ago ti mazima. Emyaka ena yi naahikire omu Paramenti, njwekyereire Nyabushozi, nkwitse ebendera ya NRM. Ebendera egyo ngikwatsire nta? Ebendera egyo ngikwatsire gye? Bushi mbateerize entsibo? Bushi timbahaire ekitiinisa? Bushi tingambire eiraka ryanyu rikuru omu Paramenti? Bushi tinteisize biketegyerezibwa? Bushi tinshoboreire bikashobooroka? N'orurimi rurugambwa omu paramenti narwo ga nindumanya. Naabaire memba wa paramenti waanyu, eky'okubanza naayetegyereza nyabushozi ngu n'ensi erikuriisa amatungo, erikuhinga n'ebihingwa. Ekyakabiri n'ensi erikwetenga obuheereza bw'okushomesa ahabw'okuba tuzaire. Kicuukize twanyeetsa kwonka titugire amashomero marungi tushomesereze aheeru. Tuza kushaka kandi ku turikuba nitushaka obuheereza aheeru tuba nitushoza abandi nibatangiriza itwe nituba nitujwa. Naakwata aha kintu ky'okushoma. Nkaarahira okwezi kwa kataano. Ebiro ikumi na munaana, ebiro makumi abiri na bira okwezi kwa ikumi n'ebiri, naayetesa orukiiko aha bureeberezi, naayeta ba heedimasitazi abaroho n'abaahuumwire, naayeta bishopu nawe owaahuumwire. Bishopu naamanya twateekateeka aha ngisho aha kushomesa kwa Nyabushozi. Naababuuza ahabw'enki itwe abaana baitu batashoma bya saayansi. Naababuuza ahabw'enki mushomeseza aheeru ya Nyabushozi. Baangira ngu ekirikubareetera ekyo n'eki, eky'okubanza, Amashomero gaitu tigarikushomesa bya sayansi. Ahabw'enki gatabishomesa kandi guri omuramwa gwa gavumenti eri karikuramu ensi? Eky'okubanza, titugira za rabaratori. Ekya kabiri, titugira bitabo bya sayansi and tekinologi. Ekya kashatu, titugira mibazi, ebyoma na chemicals ebi batabura omu rabaratorizi. Mumpuriire, nti ekyo kyonka? Ebyo shi biri gahi? ngu nibigurwa na sente ahabw'okuba gavumenti ku erikuba neebigaba, gavumenti nayo erengyeirwe, bajeti yaitu ni nkye, nibaheereza akakye kugira ngu buri omwe ahikwe kwonka tibarikuheereza birikumara. Narundaana na banywani bangye naaza omu ministry ya Education bampeereza technocrats bayetooroora amashomero ga Nyabushozi goona ga siniya otairemu na Nyakashashara seed otairemu na Rwenshande egi eturimu. omu irembo. Bashanga tutaine bitabo bya sayansi, bashanga tutaine chemicals za laboratory, bashanga tutaine byoma ebi abaana kutaburiramu emibazi kushoma ebya science and technology. Namanya ngu kuba tutakozire ekyo, nitwija kuguma tutsigirwe enyima nka nyabushozi, tuguma nituvumba. nitushaka obuheereza titurikuza kuvumba nitushoza obwo nituba nitujwa abandi nibatutangiriza. Naayeta sipiika wa paramenti yandeetera bamemba ba paramenti nkaaga na mushanju baarundaana sente, sente ezi baampaire. Eky'okubanza naaza omu minisitule naihamu abo abakugu abarikumanya ah'okugura emibazi ya labaratore n'ebyoma byayo. Naagaruka naataayaayira munywani waitu ou ndikwenda ngu muteerere omu ngaro oine eikorero ry'ebitabo, oine ekyoma kirikuteera ebitabo, ow'eishe-emwe James Tumusiime ow'omweta Igongo. Yanguza ebitabo by'abaana kushomeramu ebyakubaire nibigura miliyooni igana makumi mukaaga. yabimpeera million makumi munaana ekicwe kya kabiri. Nareeta ebitabo ebya mathematics, ebya physics, ebya biology, ebya chemistry na agriculture. Nareeta chemicals omu laboratory. Nareeta ebyoma nabita omu secondary school za Nyabushozi zoona. Kandi zoona oteeremu na rw'enshande, oteeremu yaaba riri aha musingye gw'ekerezia, yaaba gw'ekanisa, yaaba n'erya puraiveti, yaaba ti rya puraiveti. Ahabw'enki naabaire ningira nti? Ahabw'okuba amashomero ago garimu abaana baitu. Abaana baitu tibaine mushango ahu barikushomera. Naitwe twine kutaho oburyo kureeba ngu twabatunguura. Kumuraba mwahuriire ngu Kiruhura District ekaba eya kashatu omu ihanga ryona. Niinyenda kuba. kubamanyisa ngu ebyo n'ebijuma ebirigira omutuutu y'okwehayo, y'okworekwa, y'okugyenda omu maisho, y'okutunguura, y'okubutuura omutindo gw'eby'obwegyese omuri nyabushozi. Mbwenu aha ky'obwegyese omuri nyabushozi, hati niitwe namba wani omu Western Region. Nkaba memba wa Paramenti, buri meezi ashatu nitugira karantiini y'enju. Ekyo n'ekishuba? Buri meeza ashatu nibakinga nangwa abamwe nibeteekateekyera ngu ekisha titwari hakye kukikinga. Mbwenu naagyenda kubaha amakuru marungi ngu karantiini n'ejwa bikwatsire akakiro nk'obwo busheru bwaruga omu nsi. Ahabw'enki? Ahabw'okuba eizooba rimwe ninkiijuka rukaba ruri Orwakana, nkateererwa amasimu aba Sanga, aba Kinoni, aba Rushere, Ku bodaboda baazubira kugyenda bakinga emiti ahagati y'emihanda, pooriisi neekwata, enkoni neekwaya, obutaka nibukura, tibarikwenda bantu kugyemura ahabwa karantiini ngu n'eyeejwa. Twashuma omu paramenti kashika nimwe mwantumireyo. Eby'okugambayo ka nimbimanya, ka mbishoboorookyeirweho, ka nimbishoboorora. Naababuuza hakabura ki? Tukabura sente, tukabura omubazi, hakabaho ki? Eizooba eryo abakaba baareebire terevijoni, nkaimuka naatongana. Kwonka nyowe naabaire nintonganira. Naagamba naahurirwa, naashoboorora ebyashobooroka, rikaba riizooba ry'Orwakana, Orwokubanza. Ku baaza omu kabineti, Purezidenti Museveni yaababuuza, Imwe aba gavumenti, paramenti ka neebabuuza hakabura ki? Aga magingo nyenda kubaha amakuru marungi ngu ejo n'obu yaakubarika twine omubazi gw'orikumaraho amagombolola gaingi. Tikumara kyonka, kwonka nibagugyemerera na busha. Manya ekyo nkakikora, ahankakikora ahabwanyu. Manya imwe naabaire ninjwekyera, manya n'okubafaho, nawe kumanya ebibasaasize, n'okumanya ebya Nyabushozi. Kandi hariho orikugira ati hati nyowe ka ndi omuvugi wa bodaboda waiza okurugaho okwejwa kinkwaitseho ki? Ku orikuba eizooba ribaakoma amate, bodaboda nazo bakaizibira kugyenda, za hoteeri ikakinga, na sukuuru fiizi tiziine ahu baaziihire, n'ab'amarwariro nikyo kimwe, n'ab'amaduuka bakakinga. Ahabw'okuba entaatsya yaitu n'enshoza neyetoroorera aha kuriisa. Mbwenu ekyo nikitukwataho twena. Eizooba ry'eijo nkareeba Purezidenti naahuuba ebendera, konteina y'okubanza y'amate ga ga Uganda garikuruga Nyabushozi nigaza omu katare ka ensi ei barikweta Algeria. Eijo eijo mukareeba neegura fakitori endiijo y'amate. hariya ahari Musangi ei beeta Kabutare Road ngu n'endiijo fakitori neija kwigura rushere kitakahikire kwezi kwa ikumi n'abiri. Bariyo nibagyombeka, iwe waaba nootaaha omuri rushere oreeba omukono gwa bumosho waaba noorushora gye ei baanyeta Kyanyeba Rushere, fakitori y'amata endiijo eriyo neeyombekwa neija kuba neeyenda liita emitwaro makumi abiri buri izooba. Ago nigaza kuruga hi? Ahabw'enki nibombeka za fakitori? Ahabw'okuba barikwenda kugura amate gaitu bazookire. Buharabu, Bungyereza, Buraaya, n'ahandi. Ahabw'enki? Noogira ngu baganyweire hati? Ngaa. Ahabw'okuba titwakiine ndwara z'amatungo. Ahabw'enki tutakiine ndwara z'amatungo? Nashi titurajwekyerwa omu Paramenti. Aho naho nyineho omukono gwangye, aho naho mujwekyerwe nka nyabushozi, aho naho mpuriirwe nk'akaamarya. Ekyo nikyo kyandeeta aha, egyo niyo naama yangye nungi ey'entunguuka ei naabagambiire. Enkurikizi niyo yaareetsire amariisizo omuri nkori, enkurikizi niyo yaabingire abaashangirwe nibatuura omu nsi omu. Ahabw'okuba baakabaihamu ngu bagifuuhirire. Ku baaheza kugifuuhirira, ku baakyehamuka baashanga yekabaire amariisizo. Mbwenu wa okurwanisa enkurikizi nooba ohikiire kyarimwe. Ku baakuba enyakubaija aba bantu ekiro ahabw'okuba ekintu ekyo nkakigamba n'omu Paramenti. Baareeta n'omubazi, baareeta obutimba ahu baarikwata enkurikizi baabwiha Kanyaryeru omu paaka baabuta.

etsigaire nayo neeza kukwata akakiro ahabw'okuba tutaire tuko. Mbwenu engoha nayo neeza kukwata akakiro mazima ga Ruhanga ahabw'okuba tutaire sente biriyoni makumi mukaaga omu bajeti hati. Omubazi gw'engoha oku guriho gwakozirwe ogw'okugyema engoha n'okugugyezeesa baagugyezeise emyaka ebiri ehweire bakatweta Stock Farm Barra, tiindikumanya ku haakuba haine owaagyireyo kuruga kunuuya. Yebare barundaana amasyo kuruga Rubona, kuruga Bunyangabu, kuruga Ntoroko baziiha aha Stock Farm, baziiha Ruhengyere, baiha Nshaara bazirundaanira Stock Farm Mbarara. Bazigyema zaamara ameezi mukaaga itongire, tiirashwire, tiirafiire, hafwa engoha. Baruga aha baaza Aswa. Omubazi nigwo gumwe, baronda n'eza Northern Uganda na Burugwa-izooba. Amasyo baagateeranira okwo, baagagyema, tibaazoozya, tibaiteera bikatu, tizaashuya, tizaafa afa engo. Purezidenti omukundwa owaitu yakwata ente magana abiri. Yaziiha Burya Mishenyi yaziheereza Porofesa Kaahwa owa Makerere nawe owaakozire omubazi gw'engo ameezi omukaaga baigyema tizaafa, tizaashuya, tibaazoozya haafa engo. Batyamuka omu Paramenti benda sente nibeeta sente ez'okukora omubazi ahabw'okuba babaire baine doozi emitwaro makumi abiri. Baagira ngu tuza naabagira nti hati itwe Kiruhura twenka twine ente emitwaro makumi ana, mwine doozi emitwaro makumi abiri, mbwenu aho nimuba mutaatuyamba. Mbwenu tukore ki? Hanyati reka tubaheereze sente omu bajeti ezi tubahaire hati hati hati. Nibaza kukora doozi miliyono makumi ana n'eina. Nigwo matungo gaitu ga Uganda omurundi gumwe. So weena oine ente, oine embuzi, oine entaama ekirikubaasa kurumwa engoha, nibaza kukugyemera kandi nibazigyemera busha. Ku muraamutakigura bitakeemu. Mutakigura Biterex, mutakigura K'enyanya, nimuza kutunga kwambura David. Naimwe abahingi, naimwe mbainiire enaama nungi y'entungu, ahabw'okuba niinyegyesa, ninshongora, niinyenda ngu abantu ba Nyabushozi bahindureho aha bugaiga, bareebe obundi bugaiga obw'okuhinga omwani. Mbarondeine abantu igana makumi ataano. Kindumwa ku harahaine abarigire eka Mariya nari amagomborero agari aho bakaba bari aha mutwe emikono ahaiguru abu naatwere rwashamaire omu fakitori kyoma ky'omwana eki purezidenti ayombekire oku eky'okubanza omu Uganda ekitari omu East Africa. Kajara ebare munonga kandi ku naahikireyo. Nanywana omukago. Twahikayo twashabamu. Itwe nk'abanyabushozi nitwenda kuguza omwano gwaitu kuguguza fakitore tutagugurize abo ba middlemen. Bakiikiriza. Twabashaba ngu batuheereze ah'okurundaanira omwano gwa nyabushozi bakagukyebereraho bakagwozya gukagura esente nungi. Bakiikiriza. Twabashaba ngu batuheereze embibo y'omwani. Mother garden ahu barikucwamu obu murikureeba nitubyara obw'esente nyingi. Nakyo baakikiriza. Baatubuuza ngu mutuheereze eitaka. Mbwenu amakuru marungi agu ndikubaha, disiturikiti ya Kiruhura etuhaire eitaka hiika ikumi reeba hariya aha Rubunonko aha rubaju rw'enguuto, ekyoma ky'omwana oriho kirikuza kwombekwa, Mother garden y'omwana eriho erikuza kuza eirwariro. By'okuragurizaho omwani ogwaheza kutungura n'ohu kiraaze, mugyende muhingye omwani, mutungye, mugunjukye, mube abagaiga, Ruhanga abampeere omugisha mumanye ngu mukebemberwa giti. Nyekyangye ka naabigamba, nkashaba akaruuru kamwe konka. Niinyenda kushaba akaruuru ka Purezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Nimbashaba akaruuru ka Purezidenti Yoweri Kaguta Museveni abakunyikiriza mute emikono yaanyu ahaiguru ka mbagireho Mukama abampere omugisha. Ahabw'enki ninkigamba? Bantu mwe owateera eishe afa, owaryarya omuzaire we abarya ekirare. Ninyemerera aha nimbanza akaruru ka kajwengye shi ndi ofiire? Nyowe shi ninyebembera atariho Mukama eka? Ka shi Mukama eka ku akuba akwirwe ogye ari aha kitebe, abaana tibarikuza ahagati y'ekibuga bakeeraata? Ninshaba akaruru ka purezidenti oyo Jacob Zuma. Kandi ku murakamuheereza.

Omuri egyo tuteera ekajwengyezo. Mukama asiimwe, Mukama abampere omugisha. Bonareeba Kajwengye Oye! Bonareeba Kajwengye Oye! Naaba niinyenda kushaba Abanyakambarya n'Abanyarwenkombere abari aha ngu muhagire Kajwengye mbagambire ki mukumuhagirira? Hati tubaire twine okwetomboita, nyowe ninkuhunda amazima, kwonka ku waatugambira twashanga ebi twaba nituteekateeka. Tikwo biri? Okarwana aha mboha n'eya Kiruhura yoona. Waarwana aha mashomero n'aga Kiruhura goona. Waagamba omu Paramenti nangwa ekyo kyenyu nikyo kwenda kukuheera akaruru ahabw'okuba nyowe tihaine ekindi eki mbe nyenda kukakuheera.
Naama nungi y'entunguuka ya Nyabushozi.